नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरणके अन्तर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर संयुक्ताक्षरक अभ्यासमे एखन धरि अपने सब कवर्ग चवर्गके अभ्यास कऽ चुकलहुँ आओर आइ जे छै से टवर्गके अन्तर्गत अड़ँ के अभ्यास करब तऽ आउ देखै छी कि संयुक्ताक्षर सब मुख्य मुख्य आओर ओहिपर मे जे छै से चर्चा करै छी स्क्रीन पर देख रहल छियै जे अड़ा सँ बनल किछु संयुक्ताक्षर खास संयुक्ताक्षर सब जे छै से एतऽ देल गेल है जेना अड़ा ट अड़ा ठ अड़ा ड अड़ा अड़ा के संयुक्ताक्षर अड़ा और य के अड़ा और व के संयुक्ताक्षर ठीक दहिना काज एहि पर आधारित किछु शब्द सब सेहो बतायल गेल अछि एहि पर सेहो चर्चा करब विस्तार से एत देख रहा हेबै जे सबसे लास्ट शब्द जे छै कर्म छै आ कर्म के क जे छै से नहि लिखल छै ओ अहाँ सुधार क लेब आगाँ देखै छी एक एकटा जेनाकि अड़ा जे छै से अपने सब कई तरीका से मिथिलाक्षर में लिखे छी तऽ ई रूप छै अड़ा के जे अपने सब अड़ा मिथिलाक्षर में लिखे छी आब देखियो अड़ा और ट के संयुक्ताक्षर में अड़ा के ई हिस्सा में एकरे घुमा के एना के ट जकाँ लिख देलिए और एना के ट बना देलिए तऽ ई भऽ गेलै अड़ा आ ट के संयुक्ताक्षर

ठीक एकर एगो वैकल्पिक रूप छै अड़के एगो ई वैकल्पिक रूप सेहो बतायल गेल रहए तऽ एहिमे जे छै से ई एनाके य जोड़ि देल जेतै तऽ इहो भऽ गेलै अड़ आओर य के संयुक्ताक्षर ठीक छै इहो कतहु कतहु लिखल भेटैत अछि ताहि दुआरे एकरो अहाँके अ, ध्यान रखनाइ जरूरी यए पहिल रूप अहाँ सबके फॉलो करैके है तहिना देखियौ अड़ आ व के संयुक्ताक्षर तऽ अड़ा आ वएहमे त्रिभुज जकाँ बनेलियै नीचाँ बिन्दी देलियै एकर दोसर रूपमे देखियौ तऽ एना कऽ बनेलहुँ त्रिभुज जकाँ नीचाँ बिन्दी दऽ देलियै आर दहिना कात डाँढ़ दऽ देलियै एकर पूरा डाँढ़ नहि होइ छै एहियो रूपमे अड़ामे जे छै से बामा कात डाँढ़ नहि होइ छै सिर्फ आओर सिर्फ दहिना कात डाँढ़ होइ छै तऽ आइ जे छै से अपने सब चर्चा केलहुँ अड़सँ बनल संयुक्ताक्षर अड़सँ जेनाकि अड़ा ट अड़ा ठ अड़ा ड अड़ा अड़ा अड़ा य आ अड़ा व और अड़ा व पर आधारित शब्द जे छै लिखल कन्व लिखल छै मिथिलाक्षर में लेकिन देवनागरी में वो नहीं लिखल छै ई ध्यान रखब कन्व के अभ्यास करब जय मिथिला